Mi panial awm loh tak neih luih tir a nia, a tawpah eng nge thleng? He nula hian a pa hnen atangin inneihna tur thupek a dawng tlat mai. Mipa la hmuh ngai miah loh neih chu a thinlung chhungril ber atangin duh lo hle mahse, nu leh pa te thupek leh palai thukhaw chang tawh phawt chu sorkar thupek ang maia khau a ni miau avangin Nial thei ni lo. A hriat lo erawh chu, a inneih ni takah a pasal tur Navy sipai chu training a nei avangin a rawn inlan thei dawn lo tih hi a ni. Chuvang chuan a pasal tur thlalak nen ringawt an inneih a ngaih phah ta hial mai. Mipa lam atangin tumah reng an rawn kal lo bawk. Natsumi rilru an a vawng vawng a. Mahse chu a natna chu a chhungrila a up bo ta zawk a ni. A u leh naute chuan chu mipa chungchang chu sawiin an phun ru ser ser a, nupuia neih nia pawh a rawn in an lo vang chuan Natsumi chu an khawngaih hle bawk. Innei zawh hnuah Natsumi chu palai inah a khawsa lei lawk a, chumi hnu kar hnih a liam chuan a pasal Takaki chu a vawikhat nan a hmu ve ta chauh mai. A vawikhat hmuh nan hi vangin a zam chhe hle a, a tawngkam khatte pawh a phuh chhuak thei lo. Takaki erawh chu a langa kul hle angin lang mahse, a chhungrila erawh a zam ve hle tih a hriat theih. An han intawk fuh zeuh ringawt pawh chu an lai dunin an boruak a rit tlat tawh a ni. Takaki hi a dam chhung zawng a, mipa ho kara khawsa ngar ngar a nih avangin Natsumi chuan a duh leh duh loh pawh a hrethiam lo hul hual. Takaki chu hmel hlim lo leh thutak run reng mi a ni tih Natsumi chuan a hmuh thiam avangin an hma hun tur a ngaihtuah nasa hle a, Tichuan inpawhna tha zawk an neih theih nan Takaki chawhmeh duh zawng a siam ta ringawt mai ni. Darkar hnih chhung teh meuh hah taka a buai hnuah a tawfukan chu a ut a, sangha pawh a siam khaw bo ta vek mai. A pasal chuan a insiam chu a duh lo mai hlo vangin a thla phang hle a, mahse Takaki chuan, A pawi lo ve, nuam lo tih phah nan hmang suh, a tih hnuah chauh Natsumi rilru pawh a hahdam ve ta deuh a ni. Inhmachhawnin an ei dun a, mahse tawngkam te khat maiin an in be lo. An boruak ka rit lutuk a, taka kian chaw leh chawhmeh a ei zawh vek hnuah Natsumi chu ding hluaiin a suah belh sak nghal zung zung bawk. A pasal ei ran dan phak ve ngei tumin a ni pawh chuan a theih anga rangin a ei ve zung zung mai. Taka kian a rawn melh zawk rual chuan ka la ei muang mah mah niang tiin a theih pa tawpin a hma ai rang chuan a ei leh sawk sawk a,

Ka nu leh ka ute khan engkimah i pasal thu thuin i awm dawn nia an ti si a, tiin a ngaihtuah buai nasa hle. Puanthuah lak chhuah a tum a, mahse closet a hawn chuan mutbu dang reng a lo awm lo. Takaki nu leh pa te an boral tawh a, inchung lam neitu te in hnuaiah in hran luah in a lo khaw sa a ni. Natsumi chuan in pui lamah mut a rawt a, mahse Takaki chuan zan a rei tawh vangin midang va tih buai tha in a hre lo. Takaki chuan Natsumi hnenah inpui lama mu turin a hrilh a, a nih erawh chuan zingkhawh var thlengin tuna an awmna room chhunga a la mut dawn thu sawi mah se, Natsumi chuan amah chauh a kalsan a hre avangin a kianga chhut ve tur thu a hrilh ve ta tlat a. A thluak chu an zan hmasa ber tur ngaihtuahna khat mup mupin enge a tih tur ber pawh a hre thiam lo. Ta Kaki chuan vawt a tih loh nan a kawr hak lai chu a sintir a, Natsumin a chawhmeh duh zawng a lo ziah khawmna leh kha them te tak te te hmuh chuan a rilru khawih hle mai. Ta Kaki chuan, Ka lawm e, chaw tui tak min siam sak a ni, a ti sup a, mahse a tawng zawh meuh chuan Natsumi chu a lo muhil fel der tawh. Dim tein a mut that tir ta a ni. A tuk zingah Natsumi chu in pui lamah Hma takah kalin mutbu a va la a, in te chu tifaiin ei rawng a bawl bawk. Mahse zan a lo thlen chuan Takaki a rawn haw ta miah lo. A nghak a, a nghak ngat ngat a, mahse a rawn in lan thei reng reng lo. Takaki pu nupui Yoko chuan Natsumi hnenah. Hetiang nun hi chu i la ngai neih pui chho a ngai ang, ni tam tak emaw thlai hial pawh rawn haw lo thei tiin a lo hrilhfiah zung zung a. Navy sipai nupui te mawhphurhna lian ber chu In lam lo enkawl a ni. A nihna takah chuan Natsumi chuan a pasalin hmeichhe dang a neih san mai hlau hle. A chhan chu Navy mipa tam zawk chuan ngaihzawng dang an neiin hnawhchi zuar awmna hmunah an kal thin tih a lo hriat tawh vang a ni. Yoko chuan a ngaihtuahna chu hre thiamin thu rawn a pe a, I pasal rawn haw thei loh chuan nangmah ngei a hnenah kal rawh tiin a thu rawn bawh zuiin Natsumi chu a va kal ta nge nge a. Chuta hmeichhe lo awm zawng zawngte chuan An form ziahna ah farnu emaw hmei tiin an lo inziak deuh vek tih hmu ni. Amah nge in form a ziah dawn chuan Anurat laia a hming a inziah dan a theihnghilh tlat bek. An hming tawpa in an loh avangin nupa tia ziah chu dik theihin a hre si lo. A ngaihtuah buai lai tak chuan sipai pakhatin, Midang zawng zawng pawhin U leh Nau tiin an ziak vek alawm.

A mak ti lutuk chu a phu zawk a, an in a lo thlen hnuah chauh a awih ve ta hram a ni. Sakai chu mipa harh vang leh tawng duh tak a ni a, a hnen atang hian a chumi chuan a pasal chungchang tam tak a hriat thei phah bawk. Sakai inthiara a kal hlanin Takaki chuan ngenna a siam a, pasal tia ko tawh lovin a hming ngeia ko turin a ngen nghal. Na chumi chuan a pum ngei a, mahse a nunah mipa an hminga a la koh ngai miah lo vangin a ko chhuak hlei thei lo. Vawi tam taka tum hnuah a thla phang ta lutuk chuan thu dang a sawi ta daih mai. Takaki pawhin a hming ngeia a koh ve a phut thu a sawi ta daih ni. Takaki hun a lo thleng a, ani pawh chu a lai ve hle tho. Mahse he thil rawttu hi amah a nih miau avangin a tih ngei ngai si. An hminga an inko chhuak dawn chiah tiin Sakai a rawn let leh a, Engkim a chawl ta thap mai ni. Sakai haw hnuah Natsumi chuan tihpalh thila pasal tiin a ko leh palh hlauh mai. Takaki a thinrim mai ang tih hlauin ngaihdam a dil nghal mawlh mawlh a, ngai a ala neih theih loh thu leh hun pek deuh a ngaih thu a hrilh a ni. Takaki chuan a pawi love, ka sawi sel lo, A lo ti dam thlap thung. Chutah Takaki chuan entirna siamin hma a hruai a, a nupui chu a hming ngeiin a ko ta. Natsumi a pawhin huaisenna zawng zawng sawm khawmin a pasal hming pum ngeiin, Takaki ru, tiin a ko ve ta nge nge ni. A nu leh pa te tih lovah chuan, tu pawhin Takaki tian koh vawi khatna a ni a, chumi vang chuan Takaki chhungril chu lum papin a hre bawk. Chumi zan chuan Natsumi rilruah zan hmasa ber hman dan tur ringawt mai chu a ri tluk tluk a, a phu rualin a zam a, a hlau hle bawk. Mipa a la khawih ngai miah lo vangin nupa nun chungchangah hriat a nei lo hul hual bawk. Mahse mah chauh a ni lo, Takaki pawh a zam em avangin zun chhuak rengin a inhria. Natsumi chu bual inah a inbual mek a, inbualna leh inthiarna chu bang pakhat hmang chauh a inthen hrang a nih avangin a lut ngam thlawt lo. Huaisenna neih theih nan zu tlem in a tum a, mahse hmuh tur a awm hauh si lo. Mut pindana an luh hnuah pawh eng nge tih hmasak tur an hre lo ve ve. Mahni mut bu ve ve ah chuan an inthawl ta tawp a, tih tur ber pakhat man hre lo. Chutah Dakaki a rawn tawng chhuak hlawl mai. Mut bu min phah sak avangin ka lawm e. Ka mut hian Navy-a ka awm laia ina ka awm ang maia min ngaihtuah tir asin. Lawngah chuan, Homework-ah kan mu thin a, a hrehawm lutuk, a ti a. Natsumi chuan tlang takin, Nupa kan nih zan hmasa berah hian enge kan tih dawn tiin a zawt zawt pek. Chu thu hriat rual chuan Takaki hmai a sen tawn tawn mai. Mi tam zawk chuan info atangin an tan thin, a ti sap a. Info thu rawn rik takah chuan Natsumi chu a hma aiin a zam leh zual hle. Rorelna rit tak hmachhawn tur ang maiin Takaki chet hun mai mi chhing chungin a nghak tawp mai. Takaki chuan, Chutiang chu a dan tlangpui a ni. Mahse keini chu in hre chiang hmasa phawt ang hmiah ang, a ti ta zawk a. Natsumi kut vur anga vawt thlur chu vawn sakin a hranga mu chungin an kuta in vuan chungin an mu hil ta ringawt mai a ni. A tukah Takaki chu lawngah a let leh ta a, thla hni liam hnuah an inhmu leh chauh. Nula tlangvain ngaizawng thar teh ang mai hian tuipui kamah te kalin an chawl a, chhungkaw chanchin hlimawm tak tak sawiin an titi dun bawk. An inkar hla tak ni thin chu inkuah rialin a tawpah infawh hial an thleng ta. An infawh laiin Laksumi chuan a thawk a chelh tlat avangin ni khaw hre lovin a awm hial mai. A tukah chuan chhuahva leh zanriah tui tak kil dun an rel a, kal chhuak tur leh infawh tuma an inpuahchah lai takin Takaki chuan phone call a dawng a, Lawngah a let leh nghal a ngai ta thut mai. A kal chhuah dawnah Takaki chuan Lawng inngahna hmun tur thar chu a hrilh a. Sipaite thuruk lian tak ni mah se, a nupuiin a lo nghah theih nan leh a awmna chinna hria theih nan a hrilh lo thei lo a ni. Takaki a kal liam hnuah Natsumi chu a nu leh pa te in lamah a let a, chutah chuan a tet lai a thian. Han Taraw nen an inhmu hlawl mai. A ni hian an tet laiin a chhaih kawlh hneh thin hle a, a lehkhabu te a ruksak thin. Tunah chuan a pa hnuaiah a thawk tawh a, a chhungte nen chutiang em em a an innel a ring ngai lo. Zanriah ei laiin a farnu naupang zawk chuan Takaki chu a nunrawn thu leh hun a pek ngai loh thu sawiin a phun nang nang a, Chu thu a hriat rual chuan na chumi thin a rim phat mai. Takaki chu midang ngaihsak tak a nia sin, mi pa tha tak a ni. Khatiang khan a chungchang sawi tawh suh tiin a khap nghal hmiah. A naute pawhin ngaihdam an dil hnuah mipa hma awm dan mawi leh tlawn dan an zirtir ta a. Mipa awm chhun chu han ta rawt chauh a nih vangin in practice na atan an hmang zui nghal hmiah.

Thla khat a liam hnungah Takaki chu rawn haw ve leh ta, an inhmuh rual rual nina chumi chuan a nu zirtirna chu hman tangkai a tum nghal a, Takaki kawr banah chilhin zei takin a melh ta. Chu veleh Takaki chu inngaihtuah muk hmel takin a chawl dat a, mahse engmah hre lo ang maiin a awm ta zawk a ni. Natsumi chuan a chunga a nu thusawi a thawh lo zia hmuh chuan he trick hian Hantara lakah kha chuan a thawk tha hle sia, engatinge Takaki lakah hian A thawh ve miah lo le tiin a phun ru sap sap mai. Hunter a hming a rik chhuah rual rual in Takaki beng a verh nghal zar mai. Tunge Hunter aw chu? tiin a zawt nghal. Na chumi chuan ka tet lai ka thian a nia, kum riat hnuah kan inhmu leh chauh a ni, tiin a chhang. Chu thu a hriat ve leh Takaki thluak ah chuan ngaihtuah na tha lo. A rawn lut zut zut mai. Na chumi hian chu pa chu a ngaizawng em ni? Nge nia a lo phatsan reng zawk? tiin Nasa taka a inngaihtuah hnuah thil nih dan dik tak a zawt ta chawt a, Natsumin Hantaro chungchang a sawi lai a, a hlim hmel leh a biang sen tawn tawn a hmuhin thutlukna a siam ta. Hemi zanah hian kan la tih ngai miah loh thil kan ti ngei tur a ni, tiin Natsumi lam a hawi a, Zanriah ei zawh veleh ka inbual nghal ang, Tui lo ti lum la, ka inbual zawh ve leh inbual ve nghal ang che. Zaninah hian kan inneih zan hmasa bera kan tih tur awm tak kha kan ti dawn a ni, a ti nghal thawr mai. Mahse taka kian chhiat lak a tum chiah tiin Natsumi chuan a lo dang a, Lawk aw, hrilh tur che ka nei, tiin Natsumi chuan a rawn melh a, I lo haw avangin ka lawm e. Ka hmu che ka hlim lutuk a, sawi ka lo theihnghilh hming tha ka lawm, a ti ta a. A nupui puisawi lo hmel hmuh takah chuan Takaki pawhin midang a lo ngaihzawn san ang a, a ring chu thil a thlak tak a ni tiin a inhrilh mawlh mawlh mai. Tin, nupa nun hmang turin a la inpeih lo tih a hriat chian em avangin han nawr rih chiam chu mipa tak tak chet dan a ni lo tih a hre chhuak bawk. Chuvang chuan an inkar tih ngheh phawt a, a bak chu nakin a ngaihtuah chauh turin thutlukna A siam fel ta zawk a ni. A nupui rilru a tih natsak avangin ngaihdam a dil a, a tuk nileng hun chu an pahnih chauh a hmang dun turin rawtna a siam ta a ni. Natsumi hian Takaki duh dan hi a ngai pawimawh thin hle a, khawi hmunah pawh kal dun dawn mah se, a pasal remtihpui thawmhnaw chauh a ha thin. Takaki chuan dam thlapin, I hak nuam tih zawng apiang ha rawh, a lo ti a. Tichuan a uin Nipui kawr fual a pek chu a ha ta a ni. Pawn an chhuah rualin Takaki chuan a tet lai lui thuk tak awmna hmunah a hruai hmasa ber a, chumi hnuah a thil thum duh zawng an zawrhna dawrah a hruai leh bawk. A rualin an kal dun a, pakhatin thu a sawi laiin pakhatin uluk takin a lo ngaihthlak sak lai chu thil hmuhnawm tak a ni. Thlalak zawrhna dawr an kalh pel laiin Natsumi mit a la zar mai. Takaki chuan chu thil chu a rilruin a lo chhinchhiah hmak bawk. Thla khat vel an chen dun hnuah Takaki pawh a inthlak danglam ve nasa hle. Tawng tlem mi la ni reng mah se, Natsumi chu kawng tin rengin a ngaihsak thiam tawh hle. A nupuiin thil a pal sual a, a tluk dawn apiangin a lo dawm hman ziah a, a tluk nawn leh loh nan tiin

nuam a tih a beisei hle. A secret spot ah hruai a tum thu a sawi a, mahse chuta kal nan hun in a daih ta lo. Natsumi chuan a pasal chu a hlim lo deuh tih a hmuh thiam avangin a kut a chel a, kum thar atang chuan kan kal dun tawng a, kum tin kal in kan chhungkaw chin chhan ah kan hmang dawn nia a ti a, kan chhungkua tih thumal a hriat avangin Takaki chhungril a ti hlim veng veng mai ni. A tukah chuan Takaki tana sut thar thui tir turin puan chhuina dawr an kal a. Mahse chutah chuan mipa naupang te hian lo dawng sawngin a pa chu a pum a that loh avanga lo nghak ve mai nih thu a lo hrilh. Naupang mai ni avangin a tuk a kal that leh an tum a. Mahse mipa naupang chuan, Harsa takin ka pa ka dil a, Dawr nghah hi min phalsak ve hram a ni. In let leh nih chuan min ri ngam tawh miah lo vang tiin a lo ngen a. Chutiang em em a duhawm naupangin a ngenna chu na chumi chuan a khawngaih teh em em a. Takaki pawh chuan awm zui mai loh chu tih theih a nei lo. Mipa naupang chu a hlim hle a, Takaki hnungah lawnin a measurement chu a la mawlh mawlh mai. Ka kaki leh chu naupang infiam lai chu na chumi chuan hmuhnawm ti takin a thlir a, fa neih ve nge a suang tawh ta hial a ni. A pasal nen hian fa duhawm tak neih nghal mai a chak zek zek tawh. Chutah mipa naupang pa chu a rawn kal a, a measurement dik tak chu a rawn la ta a ni. Na chumi chuan kamis kilhna Dragonfly lem chuang chu vanneihna thlentu a nih beiseina thlanga In an thlen hnuah chuan a pasalin a lo duh lo mai hlauin pe ka hreh hle. Mahse a lo ngaihtuah kawi mai mai ni. Ka kakin kawr kilhna a hmuh chuan mawi tiin a lawm hle zawk a. Nachumi chuan faneih a duh em avangin ka kaki hnenah Pathian biakin a kalpui turin a ngen a, fa dil chak turin a ti ni. Chu thu a hriat rual chuan ka kaki biang a sen tawn tawn mai. A nihna tlang takin hrilh chel a. Fa nei duh nih chuan kan inneih zan hmasa ber ami kan sawi ang kha kan tih phawt a ngai ang a lo tih sak a ni. Chu thu chuan na chumi a thawng hle. Takaki chuan a nupuiin thlalakna dawr a melh vawng vawng lai kha a hriat reng avangin tah chuan thla la turin a hruai ta a. Hmeichhe pakhatin a chei mek laiin Takaki chu lawngah a kir leh a ngai tih thu a sawi chhuak zeuh pek. Awmshan a ngai leh dawn tih a hriat rual chuan na chumi hmel chu a hnual nghal rawih mai. Engtikah nge kal dawn tih zawh chian duh hle mahse a pasalka atange hria ta duh zawk avangin zawh chian nghal rum rum chi a ni em tih pawh a hre thiam lo. Thla an lak lai chuan a rilru a buaiin a awm hle hle thei lo a ni. A tuk chaw hnu lama thlarlak a rawn chhuah theih tur thu a hriat ve leh Takaki chuan an pahnih thlalak chu a hmuh hman ve ngei beiseiin Hun a la nih theih ngei a beisei hle. Mahse Takaki chuan thlalak chu a mel hmang zawk a, thawn theih a nih thu a sawi tak ah chuan Natsumi mit atangin mittui rawn luang chhuak ta hial mai. A pasal chu kum khua a, a kiang a awm turin a duh a, nitin hmuh a duh bawk a. Mahse chu chu thil thei ni lo tih a hre chiang si. A theih pa tawpin insum a tum a, mahse a mittui erawh a dang zo thlawt lo. Taka ki pawhin a nupui kalsan chu harsa ti ve hle. Mahse engtin nge a hnem ang tih erawh a hre thiam lo. Ka pa zin chhuah dawn apiangin ka nuin a lu a mehsak thin a, chutiang thil chuan ka thinlung a ti nghetin a rawn haw leh ngei dawn tih a tiam thin tiin a sawi chhuak a. Chutiang chiah chuan Natsumi pawh a lu mehsak turin a ngen a ni. Lu meh chuan inthianna, natna chu chhawk teh chiam lo mah se hei hi an chhungkaw chin dan thar a ni a, an pahnih chauha intiam tlatna thutiam chu ni. A tukah chuan Takaki chu a nupuiin a pek kamis kilhna vuah chungin in a chhuahsan ta. Thla khat a liam hnuah, Natsumi chu hotu lian nupui te puala party buatsaihnaah a tel ve a, hnahahthlak zawng zawng a thawk fai vek chung pawhin hauh a la tuar hrep zui. Vaneih thlak takin Fumikoi chuan a rawn chhan hlauh a, Mahse hetiang hmuna a vawi khat kal na ni vangin a zam chhiat luat a tuar a, tih sual a ngah hle. A tukah chuan Takaki chu a hna atangin a rawn haw hma a, a nupui surprise turin a rawn lut ru a ni. Mahse kawngka rawn hawn rual che in an inchhungah mipa a hriat ngai loh a lo awm tih a hmuh rual rualin thil dik lo a awm tih a man thiam nghal. A thinrim lutuk chu a thluak a buai vek a, chu pa chu a thehthal nghal thuai mai. A nupui zawngin inchhungah a tlan lut nghal,

Takaki hian a thik ru em em tawh a ni. Hepa hian a awm a ti nuam lo em em reng thin bawk. Takaki chuan, Ka nupui hnen atangin i chanchin ka lo hre nual tawh a ti a sawi chuan Roita chuan, Keipuiin i chanchin ka lo hrehnem tawh lutuk. I hna lam chu a hahthlak hmel hle mai a lo ti a. Takaki chuan, Nia, tlem chuan a hahthlak ve reng. Engvanga vawiina ka nupui rawn hmu ngei nih? Tiin zawhna a zawt let a, Rawita chuan, Nangni nupa hian tumah min rawn tlawh chhuak ngai si lo va, tin na sumi nu leh pa ten a chanchin ngaihven turin min rawn tir bawk a ni, tiin a chhang a. Chu ve leh taka Ki chuan, Chu chu ka thiam lo a ni e, kumin tawp lamah kan rawn tlawh ngei ang, tiin a chhang vat. Roita chuan i hna chu a hahthlak hle a ni ang, in lamah i awm hman mang lo va, amah chauhin i kalsan bawk nen i ngaihtuah ve thin ngawt ang. Kei chu ni ila hetiangin tu chungah mah ka ti thei lo ang, tiin a sawi mual mual a. Takaki chuan, I ti dik e. Mahse ka nupui hi chuan ka dinhmun a chhe thiam a. Chuvanga heta lawmmi hi a ni e, a chungah pawh ka lawm hle ni, tiin a chhang ve zung zung bawk. Hetianga mipa pahnihin be bawrh bawrh a, an nui dun a hmuh chuan Natsumi chuan an inmil phian a nih a ring a ni. Mahse a lawm teh chiam lo, a thik ru hle zawk ka ni. A chhan chu Takaaki nena hetiang khawpa innel tura a beih laiin thla tam tak a ngai a.

Ka kaki nena kan inkawm tlang nel em avang khan min thi ka ni maw? Ka naupan lai pawhin i ui duh em em ka chhaih laia i awm dan ang chiah khan tunah pawh hian i awm a ni, a ti a. Ta Kaki chuan an thil sawi chu a hriat fiah chiah lo avangin a awm a nuam thei lo. Rawita haw hnuah ta Kaki chuan thil nih dan a zawt chat a, Rawita nena an innel hma lutuk tih a thik thu a sawi chuan ta Kaki chu a nui chhuak ta hawk hawk mai. A chhan chu a lo ngaihtuah kawi thui lutuk tih a inhre chhuak a ni. Chutah Natsumi hnenah chuan amah pawh a thik thu a chhiat ve thin avangin mipa dang hnaih lutuk lo turin a hrilh tawp bawk. An inhmangaihna chu thuk hle tawh mahse, inhlat takin an la awm tho a, tin an innei hnu thla engemaw zat a liam hnuah pawh nupa nunah tan an la la lo hrim hrim a ni. Ni tlemte liam ta khan taka ki awm loh hlan in Natsumi chu officer nupui te party ah khan a kal ve a, chutah chuan thu tha lo pui pui a va hre teuh mai. Pasal tam zawk chuan hmei an nei emaw, nawhchi zuar te hnen ah an kal thin tih te a hria a, Natsumi chuan taka ki pawh in chutiang chu a tih ve mai hlau hle, Fumiko erawh in pasal la nei lo mah se, mahni in ring tawk tak leh Midangte thunun a ngei thei lo mi a ni. Fumaki chuan, Nupa inkara thil thleng hi chu in ang lo tak a ni thin. Ni e, tam tak chu khatiang kha an ni ngei mai. Mahse pawi lo chin pawh an awm thin. Entir nan, Tamako te nupa hi fa an la nei lo va, mahse a pasal chuan a lerhsan ngai miah lo. Chuvangin i pasal hi i ring tur a ni. A zei hriat chian kha, tiin A lo hnem a ni. Fumaki thusawi a hriat chuan a chumi rilru pawh a hahdam ve ta deuh. Mahse Junko chuan, Fimkhur reng ang che. I pasal hi ring pum hlum ngawt suh. A chhan chu a hun liam ta chungchang engzat ngei hriat chian? tiin a rawn sawi ve leh daih pek. Ni e, na chumi chuan Takaki nei tawp kha a ni a,

Khami hnuah khan kan inah a rawn awm a, mahse khami hmaa thil thleng erawh ka hre bik lo, tiin tunah Takaki a rawn haw leh takah chuan Natsumi chuan hun remchang chuina a zawt ta chawt mai. Takaki chuan, Ka nu leh a pa thih hnu khan ka chhungteinah ka awm a, chaw tak ngial pawh puar khawpin ka ei ngai lo, kut min thlak thin bawk. Ka pa pension pawisa te pawh min laksak vek a, nikhat chu ka thinrim lutuk insum zo lo chuan an in ka tichhe vek a, Tichuan chhuah sanin, He hmun hi ka rawn pan ta a ni, tiin a hrilh a. Chu thu hriat chuan Natsumi chu a thinrim kher mai. Chung a chhung te chu an chhia a lawh a, theih ni se phuba a va laksak tur thu hial a sawi chhuak a ni. A chunga dik lo taka titu te laka Natsumi a lo thinrim em em lai a hmuh chuan Takaki chu a hlim hle a, mahse chung te chu hun liam tawh a nia, a pawi tawh loh thu a sawi thung. Tunah chuan nun tha tak a neih tawh bakah Natsumi tih hlim chuan a thil duh ber a ni tawh, pawi a tih ber erawh Natsumi kianga a awm reng thei lo hi ni. Chhang thlum an ei dun laiin an rilruin inbarh tawn an duh ve ve a, mahse an laih em avangin an tipuitling ngam lo ve ve a ni. An duh zawng pawh tawngkamin an sawi chhuah ngam lo va. A taka tih puitlin phei chu an ngam lo leh zual. Taka kia kal chhuah dawn apiangin a chumi chuan a hmuh phak loh thlenga a kal liam hma chu kawngkhar bulah ding chungin a thlir zui vawng vawng thin. Kar engemaw zata liam hnuah Taka ki chuan an thlalak te chu a dawng ve ta hlawl mai. Mahse Nachumi tana lehkha a ziah mek laiin an lawng a ngheng ta luai mai le. Taka ki chuan Nachumi hnenah lawng pakhat a pil thu a rawn hrilh nghal. Thlipui tleh nasat laiin Tui phone lian takin a nuai a, a pil ta a ni tiin na chumi rilru a hah kher mai. Mangṭha lo pui pui a mang ṭhin a, chanchin bu a awm apiang melh kual ve mah se, lawngpil chungchang reng reng a hmu lo. Takako chuan chu lawngpil ta chu Takaki lawng a ni lo tih a rawn hrilh hnuah erawh na chumi rilru hah a kiang ve ta deuh a ni. November thla rawn thlen chuan ka kaki hnen atangin lehkha dawnga ni hnih hnua rawn haw tur thu a inziak tel nghe nghe. Na sumi hlim kher mai. Mahse chutih lai tak chuan khawsik sang tak neiin a hri tlang ta tlat bek. Hemi hun chhung zawng hian ta kakawh chuan tha takin a lo enkawl a, a tawpah na sumi pawh a rawn dam chhuak ve leh ta. A khawsik chu reh mahse, A aw erawh a la chhuak tha lei thei lo va, a tawng chhuak tawk tawk cho a ni. Na chumi chuan taka khi an a dam loh thu a hriat a, a rilru hah mai hlo vangin Fumiko chu a kiang awm tur leh he thil hi thuruka vawng tlat turin a ngen a. Fumiko chuan ka ziapui che nih pawhin ka kalsan rual chin a man chhuak tho ang chi tiin a lo ngaihtuah a, mahse a tanpui tur thu a tiam ta tho a ni. Taka ki rawn haw tur lawm nan nilengin ei rawng an bawl dun a, Natsumi hmel ah hlimna hlir a lang. Mahse zan a lo thleng a, Taka ki a rawn in lan ta hauh lo mai. Natsumi chu a za cheng tawh a, a thu hle hle thei tawh lo. Ngaihtuahna tha lo tin rengin a rawn luh chilh bawk. A tawk pah chuan Taka ki chu a rawn haw ta ngei a, mahse rui chhiain a rawn haw tlat. Natsumi a thinrim kher mai, a ruih vang ni lovin Engmah sawi lova a rawn haw tlai vang leh a rilru tih hah em avangin a thinrim a ni. Kawngkhar atang chuan a nawr chhuak a, Fumiko nen zanriah an ei ta daih ni. Fumiko hi mifing leh thil chinchang hre tak a ni a, intihthiam loh huna hneh theihna tur thuruk chu keimahni lama hnehna a awm theih nan ruahmanna fel tak siam a ni, tiin Natsumi hnenah a hrilh a ni. Chutih laiin Takaki chu a thawhpui pa nen Takako inah rawn kalin Chutah chuan zan hun an hmang ta a. A tukah chuan Takaki chuan, Na chumi hnenah ngaihdam a dil nasa mai. Hna vang liau liau a zuhin a nih thu leh a hriat thiam a ngaih thu a sawi a. Ashoka nat avangin Natsumi chu a tawng chhuak hlei thei lo va. Chuvangin Fumiko chu ai awh palai atan a hmang nghal. Fumiko chuan Takaki hnenah chuan, I hna chhuan lam a i hmang a. Thil nih dan dik tak i thup a nih hi, tiin a tawng khum siah mai. Chu thu a hriat ve leh na chumi chu mak tiin a phu zawk a, chutiang em em chuan thusawi turin a hrilh si lo. Chutah Fumiko chuan sawi chhunzawmin, Mi pahnih khua lo tak i nih hi, Zu i'n ngei ngei a ngai nih pawhin tu emaw tal min hriat tir tur che lawm. A nih loh pawhin i ni thlenin i rawn inlawnh hrim hrim tur a ni sin. I nupui'n zing atang tuihin a lo nghak che a. I rawn lang miah lo. A ngaihtuah dan tur che i ngaihtuah tel miah lo em ni e? Thiam lohna nei lo ang maiin ngai suh, a ti hlak hlak a. Takaki chuan chhan ngahin a hre lo. Chutih lai tak chuan a thawhpui a thianpa chuan a rawn chhan in, Hei, ngaihdam a dil mek che, chuvanga lawm a kun tlat ni. Hna ngaih pawimawh hmasak chu eng nge pawi viau na? a rawn ti ve bawk a. Tichuan an inhnialna chu a so sang ta kher mai. An pahnih a an inhnial hrep a hmuh takah chuan Taka ki zawh rawn in rawlh in, Hei chu ka nupui nena kan inkar mimal thil a ni e, keimahniin kan ching fel mai ang, a ti ta a. Natsumi pawh chuan Fumiko chu khap daiin duh tawk tawh turin a hrilh bawk. Tichuan an nupa chu an kalsan ta a ni. Kawng lakah a thawhpui Sunji chuan Fumiko a fak hle a, I zeidan kha a pui kher mai. A nupui aipuiin thinrim hmel i pu thei a, khatiang a nih takah chuan buaina kha a pui thui loh phah a ni, tiin a fak hle.

A thinrim lutuk avanga tawng chhuak duh lo maw? a ti hial. Natsumi chuan a aw a chhuah theih loh chhan dik tak a hrilh tak avangin a thaw huai mai. Natsumi hnenah ngaihdam a dil nawn leh a, chu veleh Natsumi chuan a kutah vuanin, I lo haw avangin kan lo lawm a che, i thawk rim hle mai, tiin Takaki kut phahah a ziak ta a ni. Takaki in lamah a awm chhung chuan Natsumi chuan nitin chawhmeh thar a siamsak thin. Taka ki pawhin a theihna chu a fak sak bang lo. An pahnih chuan an hlim tak zet a ni. Ni tlema liam hnuah Fumiko a rawn kal leh a, Natsumi chuan khami nia an kalsan hnuah khan eng nge thleng tih a zawt a. Fumiko chuan, Sunji chu mi tha tak a ni, a ti ringawt. Chu thu hriat rual chuan a chumi chuan a hre sual nghal der mai. Fumiko chuan Sunji chu a duh a maw tiin ngaihzawng anga an inkawm tur vel ngaihtuahin thil mak pui pui lo ngaihtuah a hman hial a, chutah pasal nei tum tawh em? tiin a zawt nghal. Fumiko chuan Kei pawhin pasal ka nei hun ve tawh aniang tiin a chhang. Chu veleh Natsumi chuan Sunji avanga pasal nei duh angah a ngai nghal hmiah

An pahnih hian an induh ve ve a a ngaihmiah. Chutah Takaki chuan zawhna thin thawng taka zawt ta thut mai. Nupi neih chungchangah i ngaihdan i thlak tawh em ni? tiin Sunyi chuan, Thlak lo ve, nupui neih hi ka duh lo hrim hrim, a ti ta tlat mai si. Natsumi chuan, Mahse a fel thui sawi zo chiah sia, a lo ti nghal zat. Sunyi chuan, Mi tu emaw a tha ti leh Nupuia neih chu thil hrang hlak a ni tiin a lo chhang. Chutah zet chuan Natsumi pawh chuan thil a lo hriat sual zia a hre chhuak ta a. Fumiko in mi tha tak a tih khan a duh tihna a ni lo va, a pasal neih duhna chhan pawh thil dang daih lo ni. Natsumi chuan he thil hi theihnghilh vek turin a ngen a, mahse Sunji zawk chuan Fumiko a date theih nan ruahmanna siam sak turin a ti hlauh thung. Rin loh tak maiin Fumiko pawh chuan a lo remti ve bawk.

Khum lei zawlah a che tha em? Sipai mipa te hian tisa chakna an ngah bik tih kan hria sin a dik em? Zan khat ah vawi tam tak an ti thin tih te kan hria a, tiin Natsumi chu a zam lutuk a, a tawng ba hlah nuaih mai. Mahse ute chuan an nawr lui tlat pek, a hahthlak dawn hle mai. Faneih hi thil pawimawh tak a ni bawk a, Thu rawn tam tak ka pek che i ngai dawn a ni. Engmah zep suh aw, min hrilh vek rawh, an ti a. Natsumi chuan hrilh a hreh tak zet. Mahse a tawpah chuan nupa nun an la hman miah lo thu a sawi chhuak ta nge nge ni. Mahse a ute chuan an awi lo hial zawk. Inneih hnu thla ruk lai a liam tawh a, tun thlenga nupa nun an la hmang lo chu mak an ti hle. Natsumi chuan sawi chhunzawmin Takaki chuan an pahnih a inhriat chian tawn hmasak phawt. a duhthu leh rilru lama a la inpeih loh a hlauh vang a nih thuin a hrilhfiah a. A tirah chuan a ute pahnih hian Takaki hi an inneih nia a rawn lan mai lo avang khan an haw hle a. Mahse tunah hetiang thil an hriat takah chuan Takaki chungah an khawngaihna lo lang chhuakin, chutiang chen chen loin sum chu harsa a tih dawnzia an ngaihtuah chhuah phan i. A nui nat sumi leh taka kite in hmangaih taka a nawm dun a hmuh chuan a hlim hle a, inneih hma a lo in hmelhriattir hmasa tura hun lo siam sak cheu kha kan ti sual lo a nih hi. Khami ṭum khan in pahnihin in hmuh in duh thu in sawi ve ve nih kha tiin a sawi ta rau a, chu thu hriat rual chuan taka ki leh nat sumi chu an phu zawk mai. A chhan chu an pahnih hian inneih hma a an in hmuh lai awm reng an hre chhuak zo tawh lo a ni. Mahse midang tam tak awm laia Ka hre lo, kan inhmu lo reng reng. Han tih tawp chu a mawi chiah si lo va, inhmu tawh angin lem an chang ta ringawt mai ni. Thil an hriat chhuah theih tak mialin tiin Takaki chuan an awmna chheh vela Natsumi chu hruai kual turin a ngen a, Natsumi pawhin a duh zawng tak a lo ni ve bawk nen. Tichuan an pahnihin a naupan laia a luh thinna school te an kal dun a, a lo len kual thinna hmun te pawh an tlawh bawk, mahse engmah hriatchhuah an nei thei lo. Rel chulh hmun an va thlen chuan Natsumi chuan a ruka cinema hall a film a en laia a mutthluk palh thu a sawi chhuak zeuh a, Takaaki pawh chuan cinema hall a film a en laia a mutthluk tawh thu leh a rawn harh chhuah chuan hmeichhe pakhat a thutna bula a mutthluk ve bawk thu a sawi chhuak a, mahse a mut a chhuah em avangin A muhil chhunzawm leh ta daih kha a ni a, chu thu an sawi dun hnuah chauh chuan cinema hall pakhatah an lo awm dun tawh reng tih an hre chhuak ta a ni. Khatia film a tawp hnuah khan Takaki leh Natsumi chu zawhna in ang chiah zawh an ni a, i bula thu kha eng angin nge ngaih tih hi an pahnih innei tura ruahman lawk an ni tih an inhriat loh ve ve vangin tha an intih thu chauh chu an sawi kha a ni a, Chuvangin a nihna takah chuan la inhre ngai miah lo anga innei tawp erawh an lo ni bik hauh lo. Chutih lai tak chuan Nasumi rualpui ni thin hmeichhe pakhat nen an intawk hlauh mai. Chu a thiannu chuan a hriselna dinhmun enge a an tih a rawn zawt hluai a. A chhan chu a school trip atanga an haw lamah Nasumi hi he station-ah chiah hian Nikhaw-hre lovin a lo tlu tawh a, hmel hriat loh mipa pakhatin damdawiinah a lo hruai tawh a ni. Chumi hnuah Natsumi chu chu mipa zawn hmuh tum chuan he station-ah hian vawi tam tak a classmate hlui he a thiannu nen hian an kal thin a, mahse an hmunawn leh tawh ngai lo a ni. Chu thil thleng chu Natsumi chuan Takakian a ngaihkawih hlavin a thiannu chu ngawi turin a khap hram hram a, mahse Takaki chuan Hun kal tawh eng pawh thleng se pawi ti suh, a pawi ka ti lo reng reng, tiin a lo hnem nghal. A thiannu chuan taka ki lam hawiin mak ti takin a en a, I hre tawh lo vem ni? Natsumi damdawina hruaitu kha nangmah hi i ni reng alawm, a ti ta. Taka ki erawh in ngaihtuah ngial mahse, engmah a hre chhuak zo tawh lo. Hetah chiah hian Natsumi pawh hian Hmana a lo zawn char char thin, amah chhan chhuak tur chu a pasal ngei a lo ni tih a hre chhuak ta a ni. An intawnna hi a tir te atanga ruat lawk sa a lo ni reng mai. Innei atanga thlaruk a liam hnuah thil tam tak thleng tawh mah se, tunah chuan thuk takin an inhmangaih tawn tawh a ni. Chuvangin nupa nuna tanlak pawh ruat sa diam a ni tawh. An pahnih atana a vawi khatna ve ve a nih vang pawh a ni mahna, a tuk zinga an han inhmuh meuh chuan an laidun lutuk chu an inmelh tha ngam lo hial. Na chumi phei chu a chhungril a zahna thuk takin a tuam hlup hlup a, zan hmasa lamah khan eng thil nge maw ka tih le? Hetiang tawngkam zahthlak lutuk hmanga Taka khi ka biak tak sek mai le, tin, khatianga ka che tak ah chuan ka hlutna a hniam vek ngei ang tiin a ngaihtuah a. A zam buai lutuk chuan Taka khi lu a tauh palh hlauh mai. Taka khi chuan pangngai taka awm tum in a in sum hram hram a, mahse chawhmeh tui a hawp rual chiah chuan a shock a kang lo chauh mai. A en chiang nak chuan sup chauh a ni lo. Chaw chu a lo la hmin miah lo va, sangha pawh chu a lo la hel thap bawk. Taka khi chuan. Nizana thil thleng avang khan a lawm lo vang a, hetiang em em a chhia hian erawng a bawlui ni ngei ang tiin a ngaihtuah hial. A nihna takah chuan na chumi hi zan hmasa lama thil thleng a ngaihtuah nasat lutuk avangin a ei siam a ti hmel hem mai chauh a ni. Taka ki chungah thinrimna pakhat mah a nei lo reng reng. A rang a rangin kum tawp chu a rawn inher chhuak leh ta mai a, nu ho zawng zawng pawh he hun buatsahin an buai tlang hle. Taka kaw chuan na chumin. Amah chauva ina tifai a ngai tur chu a lo ngaihtuah hle a, chuvang chuan taka kipui turin ngen la a tha ang tiin thurawn a pe. Natsumi pawh chuan a puih chu a beisei ru ngei a, mahse inchhung tifai leh ei rawngbawl chu hmeichhe hna nih miau avangin a ngen ngam thlawt lo. Taka ki hetiang thilah hian mikhaw lo chi tak ni mahse Natsumin hna hahthlak taka thawh mek lai a hmuh chuan ama thuin puih a rawn inhuam ta a ni. Tih hmaih palh a awm loh nan, tih tur min hrilh la, thu min pe tawp rawh, a ti a. Natsumi chuan a pasal ngeiin a pui laia hmuhin a hlim kher mai. Nupa inzawmna tur buatsaih ni a lo thlen chuan Natsumi chuan Fumiko chu Sunji nena an inzawmna a thlun ngheh theih beiseiin a sawm chhuak a. Sunji hi mipa lerhkawh tak anga sawi a nih chin avangin Fumiko hian a hmu dik lo sa reng tawh. A tirah chuan Natsumi ngenna avang liau liauin a rawn kal a ni. Natsumi chuan zu lei turin an pahnihin a tir chhuak a, an pahnih chauva hun an hman theih nan a ti a ni zawk mah. Kawnga an kal laiin. Mipa naupang pakhat thil ru lai an man mek nen an intawk hlauh mai. Dawr nghaktuin naupang a hauh hrep lai chuan Fumiko chu inrawlhin naupang thil ruk aiah pawisa a va pek sak nghal. Mahse Sunji chuan naupang chu Fumiko hnena lawm thu sawi tura a tih chuan naupang chuan mi hausate'n hming thatna chan an duh vang chauhin mi harsate an tanpui thin a lo ti tlat pek. Chu thu hriat chuan Sunji chuan mipa naupang hnenah Khawngaihna dawn i duh lo nih chuan hetiang hian ti thin suh tiin a hrilh. Mipa naupang chuan a nuin a bawralsan tawh thu leh a pa dam loh thu bakah a naute lah rilṭam taka an awm reng thu a sawi fiah a, tih theih dang a nei lo a ni. Sunji chuan chanchinbu sem hna zawn hmuh sak zui nghalin chumi hnu ṭang chuan Fumiko-in Sunji a hmuh dan pawh a danglam ve ta deuh a ni. Taka khaw chhuatna chumi hnenah Takaki hian kum tam tak chhung mipa dormitory-ah amah chauha hun a hman thin thu a hrilh avangin Kumina erawh na chumi hian Takaki tana kum thar hriat reng tlak buatsaih sak a tum ruh hle tih tur dang a awm lo avangin na chumi chuan an pahniha thu duna kum thar lo hmuh a dar ri hlim awm tak ngaihthlak a rawt a ni. Mahse rei lo teah na chumi mutchhuak lutuk chuan a mutthluk san lo chauh. An mut a chhuah loh nan tiin monopoly hmangaih infiam an rawt a, board an neih loh avangin anmahniin an siam chawp ta ni. A bawm killi chhungah chuan inneih ni, indate hmasak ber ni, infawh hmasak ber ni, chhuahdun hmasak ber ni, tuipui gama kal vawi khatna, sut hak vawi khatna, Fumiko leh Sunji nena double date hmasak ber ni tih te chu an ziak thla ta a, an hun hman hmasak ber thin chi hrang hrang an ziak chhuak teuh a ni. An thil tawn hmasa ber te hi an tan a hriat reng tlak leh hlu tak vek a ni si a, an ziah zawh meuh chuan kum thar dar pawh a ri ve ta ral ral mai. Kum thar chibai an inbuk a, an nakin hun atan beiseina sang tak an nei dun a ni. Takako chuan Natsumi hnenah Department Store-a a unaunu tana thil pek a leina tura pui turin thil zuartu pakhat pan turin a hrilh a, Takaki chuan Natsumi tana a thil pek tur a lo ngaihtuah char char tawh bawk, tunah chuan hun remchang a nei ve ta. Natsumi awm loh hlanin thil zuartu hnenah tho thil a zawt a, ani chuan zungbun pe turin a lo hrilh a, Nachumin zungbun a pe dawn tih a hriat rual rualin hlimluat avangin nikhaw hre lovin a tlu lo chauh a ni. Zungbun chu a len deuh avangin ama tawk tur a siam that a ngai a, Nachumi chuan an pahnih atana zungbun in ang bun ve ve a duh bawk. Takaki chu zungbun bun ngai lo mi a ni a, mahse Nachumi hlim hmel a hmu avangin a pawm ve ta nge nge a ni. Zungbun zuartu chuan zungbunah hian thu emaw Ni emaw a chhut luh theih thu a sil a, a eng ni ber nge an chhut luh ang tih ngun takin an ngaihtuah nghal. Inneih ni ah Takaki a rawn inan lo va, ni dang te lah chu an hriat reng atan a mawi loh emaw vanneihna thlentu a nih an ring chiah lo. A tawp ah Takaki chuan nipui hun kum sangha zukua sawmthum paruk tiin chhut luh ni se a ti ta a ni. An tan chuan chu nipui hun chu an hun hriat reng tlak ber leh Mawi ber hun a ni si a, he zungbun hi an pahnih tana thil pawimawh em em a lo ni ta a ni. Chuvangin Takaki chuan thlaruk hnu a chawlh leh hmasak bera an pahniha zungbun la tura kal dun a tiam ta a, an pahnih tan chuan chu hun nghah dun chu thil hlimawm taka tling a ni. A tukah chuan Takaki chuan a vawi khat nan a pu zawn chu a hmu ve ta a, Natsumi pa a lo lawm em avangin patling meuh pawh a mittui a tla hial. Ka fanu chungah hetiang khawp hian i lo tha ang tih ka ring pha lo. Inneih niai rawn in lan loh khan mipa lak tlak loh leh ka sum dawnna atana ka hman tangkai mai mai theih turah ka lo ngai che ni, A ti a, Natsumi pa hian a tirah he inneihna hi a rem tih chhan chu Takaki hi Navy nia a sum dawna dan thil tangkai a nih a beisei vang a ni. Tunah chuan Takaki lakah hlawkna eng emaw a dawn theih beiseiin hmu turin a rawn kal a nia. Mahse Takaki-a'n a fanu chunga a tih tak zia leh a hmangaihna a rawn phawrh chhuah chu a beisei loh lam tak a ni. Takaki chuan Natsumi hmanga chhungkua a pek avang leh A nupuiin tha taka a lo enkawl avangin a pu zawn hnenah lawmthu sawi a, Na chumi chu hlim takin a siam reng ang tih a tiam bawk. Takaki thusawi chuan a pu zawn mittui a ko chhuak hial a ni. Zanriah ei zawh hnuah Rawita na chumi rualpui ni thin chuan Takaki hnenah na chumi hi a lo duh ve tho thin tih a hrilh a. A tirah chuan Takaki lak atanga laksak mai pawh a lo ngaihtuah hman hial a ni. Mahse tunah chuan na chumi chu a thlah zalen ta zawk a. A chhan chu eng ang pawhin bei mah se, Takaki chu a hneh dawn chuang lo tih a hriatchian tawh vang a ni. Takaki chuan Natsumi ina a haw hunah sangha chawhmeh duh ber a siamsak dawn tih a hria a, mahse a pu zawn hnenah an inhmuh thu hi Natsumi a hrilh loh tur thu a tiam tawh si a, chuvang chuan Natsumi bulah a thiante nen zanriah an ei ho tawh thu sawiin dawt a hrilh ta a ni. Natsumi chuan Takaki mitmeng atangin dawt a sawi tih a hmu thiam a, A ute pahnihin he thil hi an lo hriatin thudik lo theh darin an inrinhlelh tir chan ta, Takaki hian hmeichhe danga melh a ni lo maw? tiin an thusawite chuan na chumi thinlunga rinhlelhna tuhin a chhungril a tibuai ta hle e. Ni tlem te liam hnuah na chumi chu Takaki lawng awmna a va kal a, chutah chuan hmeichhe pakhat nen hlim taka nui dunin an lo titi lai. A hmu fuh ta chat mai. A chhungrilah thikna a rawn so chhuak phat bawk. Chu hnu chu tunge a nih a zawh chuan Takaki chuan bahlah deuhin a thian a nih thuin a chhang. Natsumi chuan dawt a sawi leh ta ah ngai hmiah. Chuvang chuan ngaihtuahna dik lo pui pui a rawn lu tan ta. A u ten an lo sawi thin kha hre chhuak in, Hmeichhia chuan ke pen hmasa ka ngai ni tiin chuvang chuan Takaki kawrah vuan in a hnaih chilh ta hle a, Takaki pawhin lo hre thiam in a nupui tih lawm a tum mek lai in an hotu pa ber a rawn lang ta thut mai, Natsumi chu a zak lutuk a, Leilung hian delh daih se ti hial a ni, eng thil nge ka tih tak mai le? Hmun ual au lutukah zah theih loh chhuahin ka zak lutuk hi khuar khurum a bih ruk a, ka thil tih hi ka ngaihtuah chian a ngai. Eng khuar khurum nge awm le? a ti hial. Takaki a rawn ler leh hnuah Natsumi awm dan a hmuh chuan lawng a chuan vang a luak chhuak turah a lo ngai a, a rang a rangin tui a thlit sak nghal. A kal chhuah dawn chuan kha nu bawk kha a hmu leh ta a, Nachumin chiang taka a han en chuan chu nu chu taka khi thian hlui mipa anga inthuam alo ni reng zu nia. Chu a thianpa hlui chuan buh chhang zuarin hemi tum hian he lawngai hian buh chhang zuar kual turin rawn kal a ni, hriat sualna chu lak kian a ni ta ngei a, mahse Nachumi chuan taka khi hnenah thil pakhat phut a nei ta tlat mai. A tawngthluk a,

A hming that loh avangin a ngaih theih loh phah hle. Mahse hun an hman dun tak zelah chuan a that loh teh chiam bik loh zia a hmu chhuak a ni. Sunji pawh chuan Fumiko chu a duh chho ve ta hle a, a chhan chu a lo hnarfi thla thak thak thin. Chu chuan hmachhawp lian tak hlen tura hriatna a pe a, hemi Omiya ah hian Fumiko chu a nuin kimono a pek chu a rawn ha chhuak a, chu chuan he inneihna hi a la thu tak hle tih a entir. Hmeichhe in ring tawk tak ni mahse, Sun Ji Nu hnenah chuan pasal a neih hnuah hna a chawlhsan tur thu a tiam thlap a ni. A tirah chuan an pahnihin an induh lo ve ve kha a ni a, mahse tunah erawh an inkar a nghet tial tial thung. He thil a thlen theihna chhan lian ber Natsumi chuan fak a phu a ni. He inzawmna hi a puitling a nih chuan Natsumi aihlim an awm lo vang. Chumi hnuah Takaki thianhlui chu a rawn kal a, Taka kian Meizial a thu ruk sa rawn dil in, Engtin nge a thu ruk tih a hriat theih ngaihtuah in Taka ki chuan mak a ti hle. Bawm khat a pe a, a thian pa chu a hlim kher mai. Chutiang a a hlim lai a hmuh chuan Taka ki chuan a lawm nan tiin kum khat daih tur Meizial a pe ta ringawt a ni. A hnu deuhah Natsumi leh Takaki chuan a unau nu Tuko chu nau veiin a na mek tih an hria tin, pui turin an kal nghal a. A naupai vanga hreawm ti taka a vial ngawih ngawih a hmuh chuan Natsumi chhungrila hlauhna a rawn lut ṭan nghal. Nau neih hi hetiang em em a na nih hi a ring ngai lo. A hlauhthawn ber erawh chu, nakinah keimah ngei hi rai ta ila Takaki hi ka kiangah awm kher angem? Tih chu a ni. Taka ki pawhin chu hlauhna chu a nei ve tho. Natsumi chu khatianga na a tuar tur chu a hmu thei lo. Tin, hna lam avangin inah a awm reng thei lo va. Chutiang huna a nupuiin amah chauha na a tuar tur chu a duh lo bur a ni. Natsumin faneih chungchang a sawi chhuah chuan Taka ki chuan khauh takin Fa kan nei lo vang, a ti hmiah mai. A chhana chuan Natsumi rilrua hlauhthawn a tuah a, engvanga chutiang thu chu sawi nge a nih a hre thiam lo. Takako hi upat lam pan ve tawh mah se, fa pakhat mah a nei lo. A nihna takah chuan fa neih a chak thei hle a, mahse nei thei lo. natna pakhat a neih vangin nau a pai thei tawh lo a ni. Mahse chutiang a nih hnuah pawh a pasal chuan engmah sawi se lo leh hlauthawng lovin a nei ta tho a, a pasal chuan fa ka duh lo, i kiangah tar thleng awm ka duh zawk, chu chu ka thutlukna a ni, tiin Nupuia a nei lo ni? Hemi hnuah hian Takaki nu leh pa nei tawh lo chu an hnenah a rawn awm a, an tan malsawmna lian tak a ni. Amah ngeiin fa neih theih lohna hmun ruak chu Takaki hian a rawn hnawh khat a ni. Natsumi a rawn lan leh meuh chuan fa nu neih hlimna chu a rawn thlen leh a, chuvangin fa hrin ngei nei lo mah ila, puitihna pakhat mah ka nei lo a ti ta a ni. Takako thusawi a hriat chuan na chumi rilru a ti no kher mai. Takako chuan hrilhfiah chhunzawmin, Mi pahnih inkara thil pawimawh ber chu inrintawnna a ni. Rinhlelhna i neih chuan Takaki chu zawt tlang hmiah la. I ngaihdan pawh hrilh la, chu chu inhriatthiam loh tawnna pumpelh theihin a awm chhun a ni a. a ti a. Takaki pawh he thil avang hian a rilru a hnual ve hle. Sunji leh Fumiko inneih hun a fel ta tih a hriat hnuah chauh a hmelah nui hmel a lo lang ve leh ta. Hmanah chuan an inhnial reng thin a, mahse hun tam tak an hman dun takah chuan an lo in hmangaih ta a ni. An inhip tawn hle tawh bawk. Fumiko chu nula inhmuam up leh inkhar khip thin tak ni mahse tunah chuan a hlim takzet a ni. Ngun taka an ngaihtuah hnuah Natsumi leh Takagi chuan fa neih chungchang chu zep thu awm lova sawi chhuah ve ve an rel ta a. Takagi chuan a rilru dik tak hrilhin, Ka nu leh pa an awm tawh lo. Chuvang chuan fa kan nei lo a nih pawhin ka tan a pawi lo. Ka kiah ngaihawm chhung chuan a tawk a ni mai. Nau neih natna hi tuar turin ka duh lo che. Fa i hrin laiin i kiangah ka awm thei dawn tih ka tiam thei si lo che a, lawngah ka awm a ngai a awm si. Chutiang natna nangmah chaw ei tuar tur hi ka hmu ngam thlawt lo a ni, a ti a. Natsumi chuan ka hlau lo. Ka unaunu pawhin a tuar a, ka thluak pawh ka inpeih diam tawlawm. Ka kiang e awm theih loh pawhin a pawi lo. A chhan chu nangmah ang mai a mawi. Fa, he khawvelah hian rawn piang se ka duh a ni. Nang hi ka nuna mi pawimawh ber i nia, a ti ve tlat mai. A nupui a inring tawk tlat tih a hmuh takah chuan Taka ki pawhin a pawmpui ve ta nge nge ni. Natsumi chu zu in thang a nih lo vangin Taka ki chuan tui thluma zu tlem te pawlhin a intir a, tui thlum lam mah ni se, Natsumi chu a rui der mai. A han rui chiah chuan a thluak chu hmangaihna thil leh nupa nun hman dunna in a khat a, mahse hmalak hmasak erawh a zak deuh tlat si. Chuvang chuan. a inbelh zel a, a inhnem poh leh a chakna a sang ting mai ni. Mahse chumi rual chiah chuan khawharna in a rawn tuam tel tlat bawk. A tawpah chuan a rilru awm chu a phawrh chhuak ta nge nge a, i mal chunga chhut ka duh a ti a, Takaki mal chungah chuan a lawn ta ngei bawk. Takaki hi a langa ṭuan muang ang deuhin lang mahse a hun a chet lak dan erawh a thiam hle. Nupa nun hman chungchangah erawh hma an la sawn thei chuang miah lo. Pawn lama dumde thlawk vel Natsumin a hmuh chuan Takaki chuan Natsumi chu chawi lawkin dumde en turin a chhuahpui ta a. Chung dumde te chuan an inneih kum hmasa bera an thu tiam. Takaki secret spot hmuna dumde thlir dun tura kal an lo tiam tawh kha a hriatchhuah tir a. Chuvangin a tukah chuan chu thuruk hmuna kal tur chuan ruahmanna an siam ta a ni. Mahse kal chhuak tura an inpeih fel chiah tia Takaki chuan lawng a let leh nghal turin thupek a dawng ta tlat mai le. A kal atanga ni tlem te liam hnuah Natsumi chuan thu thawng tak a dawng ta a. Radio atanga lo hriain Takaki leh Sunji te chuan South Pacific tuipui lamah thlipui hlawm tak an tuar tih thu a ni. Thlipui a tleh nasat luat avangin lawng chu biak pawh thei ni lova, an thi nge an la dam tih tak ngial pawh tuman an hre thei lo. Natsumi leh Fumiko chu ngaihtuahna tha lo takin a tuam a, an hlauthawng kher mai. Takako tawngkam thlamuan thlak te chuan tlem chuan a chhawk ve deuh chauh a ni. Ni tlem a liam hnuah Natsumin Takaki him taka a hma zawn taka a rawn ding a hmuh chuan a ral leh mai a hlau avangin nghet takin a kuah chawt a. Fumiko hmeichhe chak leh a thinlung na tilang ngai lo tu meuh pawhin Sunji-a hmuh chuan a mittui a tla ve hial a ni. Hetiang em em a hun harsa an pal tlang hnu hian an chhungril ah an lo in hmangaih thuk zia an in hre chhuak thar bawk. Taka ki him taka a rawn haw lawm nan na chumi chhung te chu an lo ko khawm vek a, chumi hun ah taka ki chuan chhungkua kum tam tak a lo tem tawh loh zung zam chu a hre thar le a ni. He chhungkaw zingah hian a tel ve ngei a ni tih a inhria. Natsumi hnenah chhungkua a pek avangin lawmthu a sawi mawlh mawlh a, mahse hun rei tak inhmu lo an nih bawk nen an pahnih chauha hmangaihna boruak an siam dawn chiah tiin Takaki thianhlui Sakai chu sawm loin a rawn inlan leh ta hlawl mai. Takaki rawn haw lawm nan Mochi buh chhang a rawn keng a, mahse an hun tha tak a rawn ti buai bawk si. Takaki chu a thin a rim lek lek a, Sakai chuan a pheikhawk phelh a, inchhunga luh a han tum chu Takaki chuan pawn lamah a nawr chhuak leh nghal hmiah mai. Sakai chu mifing phakar a ni bawk a, a dawrah hna a neih thu chhuah lamin inchhunga a luh dawn loh thu a sawi ta zawk a ni. Takaki hian ei rawngbâwl thiam lo mahse Natsumi pui erawh a inhuam reng thin, hna an thawk dun a, Pakhatin mei chhem a, pakhatin rawngbawl in an in mil dun kher mai. Ni leng a hah taka an buai dun hnu ah an in melh vawng vawng a, chumi hun ah Nachumi pawh chuan a rawn haw leh nge ni tih a awih nghet ve ta chauh a ni. Engmah in hriat chian a pawh awm lo va, an nin na in a zawng zawng te leh an paltlang chhoh dan te a thlir kir a, zawi zawi in an in kar ah Inhriatthiam tawnna lo pian belh zelin an inzawmna a lo nghet ta hle ni. Inneihna tu emaw buatsaih sak, arranged marriage, dang te ngaihtuah chuan anni hi chu an va nei bik tak zet a ni. Takaki chu ani emin mia a ngaihsak thiam a, na chumi pawh a felin rilru chhia pu lo. An pahniha tin lohna te chu an inpawm sak ve ve a, tlang takin thil an sawi dun thin. Chu vang tak chuan an nupa nun hi hlim neihna khat a ni. Zanriah ei laiin an thil hriat reng tlak te an sawi dun a, hun tin mai chu mawi an ti hle. Takaki hna avangin hun remchang thenkhat thlalak la tura kal dun emaw, zungbun la tura kal emaw chu ti thei lo mah se, Natsumi chuan vawi khat mah a sawisel ngai lo va, dawh thei takin a nghak thin zawk a ni. Takaki erawh chuan Natsumi amah chauha thlalak lam tura a tir kha a la inthiam thei lo. Chuvang chuan tun tum chu zungbun lak thuah hi chuan a theihna zawng zawngin kalpui nge tum tlat a ni. Inpuahchah nan tiin Natsumi chuan thir hrui hmangin zungbun pahnih a siam a, in lamah a practice vel bawk. Mahse Takaki pual tura a siam erawh a lo lian deuh hret thung. Takaki chuan a nupuiin a kut len zawng a hre lo chu a rilru na lek lek a, a kutah chilhin, He kut hi hre reng rawh, a ti nghe nghe. Chutiang taka an practice hnuah chuan zungbun tak tak bun a lo hun meuh chuan an pahnihin an zam dun hle mai. A chhan chu heng zungbunte hi An in hmangaihna leh an in neihna chhinchhiahna lian tak a ni miau si. Hemi zanah hian Takaki thuruk hmunah dumde thlir turin an kal dun ta a, dumde eng mawi tak leh van boruak mawina inpawlh vel chu lemziak a taka chang ang mena mawi ni. Van arsi te an thlir dun laiin Natsumi chuan arsi pahnih, Mipa ranrual vengtu leh hmeichhe puan tahtu thawnthu kha a hre chhuak a, a ni leh taka ki pawh hi anmahni ang chiah a ni tih a hrethiam bawk. Engtik laia pawhin awm dun thei lo mah se, chumi a vang tak chuan an hun hlu, an awm dun theih chhun an hlut zual phah sauh thin a ni. Hringnun hi a tawi a, min hrethiam tak taktu leh min hmangaihtu tawn hi thil vang tak a ni, chuvangin kan kianga awma min hmangaihtu chu Uar takin kan hlut tur a ni a, chuti nih loh chuan nakinah kan la inchhir ang. A chhan pawh, mi ṭhenkhat chu an liam tawh chuan kumkhuain an rawn kir leh tawh ngai lo a ni.